Nirrigrazzjak mulej, kellimna issa bil-kelma li um, Edwin ħajjiprietka. Imma mhux nismawha biss, imma namlu xi ħaġa biha wkoll. Ejja kellimna. Fi Kristu Sidna nitolbu.
Ok. Għal darboħra grazzi li qegħdin eh, magħna u li għamiltu l-kuraġġ li toħorġu u nfakkarkom biex tibqgħu bil-maskla waqt li tkunu qegħdin tpaċċu, waqt li qegħdin bilqiegħda qegħdin separati biżżejjed li tistgħu tniżżluha ftit imma meta tqumu jekk jogħġobkom arġgħu ilbsuha. Jiena ħa ninżagħha biex nipprietka. Jekk tridu tkunu tafu l-affarijiet li qed nagħmlu barra dan is-servizz, morru KEBmalta dot org u hemmhekk issibu d-dettalji ta' meta jerġgħu jibdew l-attivitajiet differenti. Infakkarkom biss li fid-29 ta' Awwissu, li jkun is-Sibt, iż-żgħażagħ, u anke intom li qed tisimgħu, dawk li għandhom għoxrin 'l isfel, jistgħu jinġabru flimkien hawnhekk. Xorta rridu nħallu Jeff Sat-tliet ir-ruħ, ġifieri ara kif ħa tagħmilha. U ħa jkollhom movie night hawnhekk biex jieħdu pjaċir flimkien. Okej, dik taż-żgħażagħ. Il-bqija, l-affarijiet l-oħra kollha li qed nagħmlu kollox bħalissa qiegħed online jew qiegħed fi break. Għalhekk morru kbmalta.org. Bħalma tafu spiċċajna l-ittri ta' Ġwanni u ddeċidejna li nagħmlu dak li aħna ngħidulu one off, jiġifieri prietka bejn ħaġa u oħra. Il-ktieb li ħa naraw li jmiss ħa nieħdu, peress li għamilna l-ewwel tieni it-tieni t-tielet ittra ta' Ġwanni, ħa nieħdu l-ktieb ta' Ġuda u Ġud u nkomplu bih meta jmiss. Ma nafx, imbagħad nerġa' ngħidilkom, iddeċidejniex li nibdewha mill-ġimgħa d-dieħla jew hux il-ġimgħa d-dieħla sa nagħmlu l-tifkira flimkien. Mela, illum għad ħa nagħmel messaġġ speċjali ma' messaġġ fl-istess ħin ħa nagħmlu għax ġejt motivat minn ħaddieħor naħseb fuq din il-ħaġa u nindirizzha. U għad l-aħjar mod li nindirizza huwa billi nagħmilha fi prietka. Kemm il-darba għadtilkom issa, naħseb smajtuni ngħidha kemm il-darba, kemm milli nagħmel il-prietki online, peress li fuq Facebook trid ittihom titlu, sirt nagħtihom titlu. U. It-titlu tal-lum huwa, ħa ngħidu hekk, doppju. Għandi wieħed bl-Ingliż Take God Seriously, jiġifieri bil-Malti ejja nieħdu lil Alla bis-serjetà. U mhux isna nemmnu f'Alla imma mbagħad ma jimpurtaniex kif ngħixu. U t-titlu l-ieħor, Ieqaf mid-dagħa. Aħna hawn Malta għandna, ma mhux Malta biss ta' għax kollu mkien, skont kif tikklassifika id-da. Forsi Malta għandna iktar da fejn insemmu lil Alla u fis-servizz ta' qabel meta pritkajta bl-Ingliż ġie xi ħadd qalli, ara meta xi ħadd jidgħi bil-Madonna ħażin, Mhux ovvja li ħażin? Inti kif tista' twaħħal f'ħaddieħor jew tidgħi f'ħaddieħor li mhux qiegħed anke li titkellem fuq ħaddieħor li mhux qiegħed miegħek ukoll ħażin, aħseb wara tidgħi b'ismu. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar, Marija hija omm Ġesù. U għaliex għandi, taħsbu li Alla ħajħu pjaċir jiena nuża dan il-kliem? Imma dan huwa l-kmandament biex Aħna, issa meta nisimgħuh kultant, Tiħux l-isem t'Alla fil-batal jew fil-vojt kif jgħiduh il-kmandament. Eħe, imma jiena rrid inpoġġih mod ieħor, Tużax l-isem t'Alla ħażin. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak li jfisser hemmhekk, Tużax l-isem t'Alla ħażin. Hemm ħafna modi kif nużawh ħażin bħalma ħa naraw issa iktar 'il quddiem. Imma ħa nibdew billi naħsbu daqsxejn fuq l-isem. Aħna meta ħa titweled tarbija, l-ewwel ħaġa li naħsbu x'sa nsemmuha din it-tarbija. U l-isem huwa importanti. Pereżempju, ħa ngħid aħsbu daqsxejn. Jekk tisimgħu isem, x'jiġi f'moħħkom? Jekk ngħid Adolf Hitler, x'jidħol f'moħħkom? Ok, ġifieri mal-isem hemm assoċjat ħafna affarijiet. Mela min-naħa l-oħra, jekk ngħid Mother Teresa, x'jidħol f'moħħkom? Ok, ġifieri l-isem huwa importanti. Aħna ż-żgħira tagħna, Sera, żgħira insomma, qrib 30 sena issa, imma tibqa' ż-żgħira tagħna, konna semmejniha minn għalina għamilnilha isem sabiħ Sarah Ann. U kieku tafu kemm il-diskussjoni kelli magħha biex tneħħi l-N minn isimha. U kull darba rrid ngħidilha, Malta ma tistax tibdel ismek. F'pajjiżi oħra forsi tista', imma f'Malta ma tistax. Mela dik l-N hemm ħa tibqa'. U qabel kienu l-ID card, ma nafx tiftakrux, b'uċċiet minnkom, li tgħidilhom kienu jiktbulek. Illum le, illum li għandek fuq ir-reġistru jiktiblek. U allura kitbulha Sarah Ann fuq il-kard u ma tridx tuża l-ID card ħabba li hemm Ann fuq isimha. L-isem jibqa' miegħek għal għomrok. Importanti. U fl-istess ħin il-Mulej meta qal, Tużawx ismi ħażin. Mhux sempliċement l-isem. Inti mhux sempliċement tuża Edwin ħażin għax tgħid Edwin jew għax tgħid ħaqq Edwin, imma l-kunċett kollu. L-għala qed issemmih, l-għala. Mhux jiġifieri għax tgħid l-isem biss. Il-Lhud kienu qishom Ġebbduha daqsxejn, tgħiduli, imma dawk qas biss kienu jippruvaw jgħiduh l-isem, anke biex jiktbuh, u jekk ikollhom il-pinna u jiktbu l-isem t'Alla, dik il-pinna ma jużawhiex iktar biex jiktbu affarijiet oħra. Għax la kitbet isem Alla, mela ma tistax tikteb affarijiet oħra. U kultant meta rajtha dejja tgħożż, hekk aħna nġorru l-isem t'Alla! Nistgħu nagħmlu affarijiet oħra? Nistgħu dan il-ġisem li ġie mifdi bid-demm ta' Ġesù Kristu nużawh f'affarijiet oħra? Jiġifieri kollox trid tħares. Jiena inħoss li lil Alla għandna noħduh bis-serjetà. Kieku verament nifhmu lil Alla min hu, X'għamel? Ehm, it-Testment l-Antik biex urina Alla kemm hu qaddis. Kieku verament naċċettawhom u nifhmuhom dal-affarijiet, jien niggarantilkom jiena li ħajjitna tinbidel mil-lejl għan-nhar. L-isfortuna hija li ħafna nies jemmnu f'Alla imma fl-istess ħin ma jonorawhx, ma jonorawhx, anzi juruh diżunur. Jiena niftakar meta kont l-iskola u konna nkunu ħa mmorru xi excursion, is-surmast kien jiġi jkellimna u biex jipprova li noqogħdu bravi kien jgħidilna ara ħa ngħidilkom! Issa qogħdu bravi, għax libsin l-uniformi, u jekk tagħmlu xi ħaġa ħażina, l-isem tal-iskola ħa jbati. Jiġifieri, kulħadd jieħu pjaċir ismu jżommu f'ċertu livell. Anke jekk tkun qiegħed tissapportja tim tal-futbol u tagħmel xi ħaġa ħażina, tafu lil min iwaħħlu multa? Mhux lin-nies li għamlu xi ħaġa ħażina, imma l-football club li dawk in-nies kienu libsin il-flokk tagħhom. Jiġifieri jekk inti żżomm ma' xi ħadd u tmur il-ground u tkisser xi ħaġa u tagħmel ħażin, il-club tiegħek, peress li kont libes il-flokk tagħhom, jeħel multa. Jiġifieri d-dinja taf x'jiġifieri. Kif tipproteġi l-isem? Imma sfortunatament, aħna li nissejħu Kristjani dina qisna insejnieha. Esodu kapitlu 20, vers 7 jgħid hekk, La ssemmix isem il-Mulej Alla tiegħek fil-batal. Għax il-Mulej ma jħallix bla kastig lil min isemmi ismu fil-batal. Issa, fil-batal mhijiex kelma li nużawha, imma jekk ikollok tispjegha, issemmix l-isem t'Alla, tużax l-isem t'Alla, tużax l-affarijiet li huma assoċjati ma' Alla fil-vojt, għalxejn. mhux sewwa. Okej? Imma kif aħna nużaw l-isem t'Alla? Mela, jiena nħobb ċertu kliem u tiskanta kemm titgħallem mid-dizzjunarju. U all right, id-dizzjunarju mhux qiegħed hemmhekk biex taqrah minn qoxra sa qoxra, imma qiegħed hemm biex tużah u jiena nużah ħafna. U llum ħafna faċli għax illum tittajpja blupp u titlagħlek il- Tiftkira, aw tifsira. Imma, jekk tmur fuq l-Oxford Dictionary u tagħmel Jesus, l-ewwel waħda li titla', mhux it-tieni ta', l-ewwel, xi tfisser, xi jfisser l-isem Jesus? Jgħidlek, ħa niqralkom bl-Ingliż l-ewwel, An exclamation of surprise. Jiġifieri, l-isem Jesus qiegħed hemmhekk għalihom daw, biex meta jiġrilek xi ħaġa tagħmel Jesus! Jiġifieri, an exclamation of surprise, jew diżmej, bħal meta jiġri xi ħaġa, oh, Jesus! Jiġifieri, dak ifisser l-isem għalihom. It-tieni, il-fundatur tar-reliġjon Kristjana. Daqshekk jikkalkulawh l-isem, araw kemm sar li l-isem ta' Kristu, l-isem ta' Ġesù għall-kumplament tad-dinja huwa sempliċiment exclamation, hawn, x'ngħidha bil-Malti exclamation? Li inti jekk jiġrilek xi ħaġa tgħidu. Aħna diffiċli biex wieħed jispjega u x'inhu da swearing bl-Ingliż, imma jiena nemmen li da huwa li tuża affarijiet ħa ngħidulhom sagri, affarijiet li huma ta' Alla u tużhom ħażin. Tużhom bla reverenza, ġa anke jekk ma tużhomx ħażin, jekk tużhom bla reverenza wkoll ħażin. Aħna sfortunatament donnha bħal qisna ħadna l-injection, aħna l-Maltin, bħal meta tieħu l-injection, issa bħalissa qed nistennew il-vaccine għall-Covid 19. Veru, bħalissa kulħadd jibża' mill-Covid 19 qiegħed. Ġifieri nħares lejkom hekk, qisni qed nara xi ħadd ħa jisraqni, kulħadd bil-maskla. Pierre qabel is-servizz qal li t-tfal tagħna ħa jikbru jaħsbu li l-ħalq xi ħaġa pastaża għax il-kbar kulħadd jgħid ta' ħalqu qiegħed. Imma aħna qisna ġejna inocculated ta' xi ħadd tana injection biex ma nagħtux kas Meta nisimgħu lil Alla, nisimgħu l-isem t'Alla użat ħażin. U ovvjament nużaw ħafna espressjonijiet li jużaw l-isem t'Alla mingħajr ma biss inkunu qegħdin naħsbu fuq Alla. U hemmhekk qed tagħmel ħażin. Issa, tgħidlix li idda huwa li tuża l-isem t'Alla f'xi kliem oxxen, imma dda huwa li tuża isem Alla ħażin. Ok? Importanti li dik nifhmuha. U kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż, hemm ħafna kliem li llum donnha biddilna biex nużawhom flok nużaw l-isem t'Alla u min għalina li b'daqshekk aħna tajbin. Illum, pereżempju, l-espressjoni staraha fuq il. fuq il media ħafna OMG, oh my God. Issa, għal darb'oħra, meta inti qed tuża espressjonijiet bħal dawn u tuża l-isem ta' Alla, jiena nemmen li Alla mhuwiex jieħu pjaċir. Jekk film, pereżempju, ikun fih kliem sesswali, Jagħmluh fi ftin. Tittaqbeż għal ħmistax biex tarah. Jekk film ikun fih kliem pastaż, jagħmluh li trid tarah mal-ġenituri. Jiġifieri r-rata tiegħu inqas. Jiġifieri aħjar titkellem fuq is-sess milli milli milli tidgħi. Jiġifieri xi ħaġa li d-dinja qiegħda tagħmel. U ma rridux inħallu aħna Dawn il-ħafna films li naraw, disentisize us, kif naqbad ngħid, isna bħal meta qed nagħmlu il-dan hawn, il-likwidu biex noqtlu il-germs. Fim tagħmilna daqsxejn likwidu u nħossuna all right. Dawn il-films iġagħluna naħsbu li isma' all right ta' mhijiex daqshekk gravi li xi ħadd isemmi l-isem t'Alla jew kliem pastaż. U meta darba kien hemm xi ħadd li saqsa lil dawn id-diretturi, Imma għalfejn tużaw dan il-kliem? Qallhom, Għax irridu nkunu, taf xiex, realistiċi. Għax in-nies hekk jitkellmu. U jekk ma nagħmlux hekk, ma niħorġux il-film li hu realistiku u veru. tal-biki imma dik hija r-realtà. U bħalma għad, mhux l-isem, jiena l-mara tiegħi jisimha Silvja. Silvja tfisser għandu jkun għal mument insejt, ma warda fid-deżert. Tija jismi ta' fux fisser il-ħabib sinjur. Ara ma jfitlilkomx li ġuħu, il-ħagġvir, ma l-ħabib sinjur. Jina, ifisser, l-isem, jista jfisser ħafna affarijiet, imma X'hemm wara l-isem huwa importanti. Jekk inti qed tuża Edwin mingħajr ma nafu għal min qed tirreferi, ħadd ma ħa jagħti każ. Imma jekk tuża Edwin u qed tirreferi għalija, issa mhux sempliċiment l-Edwin. Imma l-karattru tiegħi u l-istess jiġi f'Alla. Aħna tismagħha l-ħin kollu. Jekk xi ħadd jagħmillek xi ħaġa, naf wara l-servizz tal-Ingliż xi ħadd fuqi. Qalli allura jekk xi ħadd joħroġli bil-karozza u ngħid hu gonzi, ħażin, Issa, kultant ipoġġu f'pożizzjoni n-nies daqsxejn diffiċli. Għal min ma jafx min hu Gonzi, ovvjament, kien wieħed mill-, insomma, ma nafx hux kien qed jirreferi għal li kien Prim Ministru jew li kien Isqof, imma naħseb għall-Isqof qed jirreferu. Imma jiena ngħid, imma għaliex għandek tuża Jekk stess xi ħadd ħariġlek jew xi ħadd ġara xi ħaġa jew ilqat subgħajk, għid it-tort tiegħi u mhux twaħħal u tuża lil ħaddieħor. Jiena lanqas, le, lanqas li tuża isem Gonzi. Ma naqbel li hija tajba. Aħseb u ara tuża isem Alla. Fl-aħħar mill-aħħar, ġieli smajt lil xi ħadd, jien kont jisammar jolqot subgħajh u jgħid, Il-Elvis Presley! Ma jagħmlux hekk in-nies u. Iwaħħlu f'Alla. Kif tiġri xi ħaġa ħażina, jeħel Alla. Jekk l-affarijiet jiġu tajjeb imbagħad jien iffurtunat. Mhux Alla għeni. Aħna rridu noqogħdu attenti u nipproteġu l-isem ta' Alla. Jiena ngħir kultant għall-Musulmani u kif jipproteġu l-isem ta' Alla u tal-Profeta Muħammad. U nirrispettahom għal daqshekk. Għalfejn? Għax jekk jagħmluha b'sinċerità, b'sinċerità qed jirrispettaw dak li jemmnu fih. Ovvjament hemm l-estrem. Jiena niftakar meta kien hemm wieħed li għamel xi kartun tal-Profeta Muħammad, u ovvjament nikkundannah, imma Il-Libja, li ma kellhomx x'jaqsmu l-Knisja hemmhekk, marru Musulmani li għamlu dawn il-cocktail molotov, bombi, u tefgħuhom lill-Knisja. Kont għadna kemm xtrajnilhom minibus u karozza. U ovvjament il-minibus u l-karozza ġarrbu l-ħsarat bin-nar. Tgħidli, imma dawk x'għandhom x'jaqsmu msiekem? Mhux huma, qaluha, Imma biex jipproteġu l-isem biex ħadd ieħor ma jerġax jagħmel hekk, juru r-rabja tagħhom. Aħna fejn nuruha r-rabja tagħna? Meta nisimgħu lil xi ħadd jidgħi. Jew forsi nitqulu lil dak li jkun. Qed intuh lil Alla dak li jistħoqqlu? Mela, tinsultax. Ukoll ma nużawx lill-isem t'Alla f'okkażjonijiet differenti, inkunu qed nagħmluha ta' ipokriti u fl-istess ħin qed nużaw l-isem t'Alla ħażin. Ngħaddikom eżempju. Koppja li ma jmorrux knisja, Malta, Ikollhom tarbija u jgħidu irridu nagħmduha. U jmorru jagħmduha. Forsi ħabba l-ġenituri, ħabba l-kultura, jien naf, u jmorru jagħmduha. Jidhru quddiem il-qassis, il-qassis qed isaqsihom ċertu mistoqsijiet, daw qed jirrisponduh, u x'inhuma jagħmlu? Qed jidħqu b'Alla. Mhux veru? Qed dak li qed jgħidu lill-qassis li ħa jrabbuha u li ħa mhuwiex veru. Imma fl-istess ħin qed jagħmluha. Jien għalija hemmhekk m'intix tonora lil Alla. Tgħidulix imma aħna mhux Kattolki, m'għandhiex taqsam. Int fejn int u inti x'int, Agħar li temmen f'Alla u mbagħad ma temminx f'Alla sew. Agħar. Aħjar ma temmen xejn. Għax jekk ma temmen xejn, jiena niggarantilek li jekk ma temmen xejn u ma temminx f'Alla, għandek kundanna inqas minn dak li jemmen f'Alla imma mbagħad ma jonorax 'il Alla għal dak li li hu. Aħna Jien naf, naħseb, min għalina, jew ħafna, speċjalment f'Malta, min għalihom li għax jitolbu qed jagħmlu pjaċir lil Alla. U Alla qal lil Lut qalilhom, qalilhom nismakom, għal it-talb tagħkom, is-sawm tagħkom. Ma tarax Jahh nieħu pjaċir b'li qed tagħmlu! Taf x'nieħu pjaċir bih jien? Qallu, morru arawha f'Iżaija, jekk m'nissejjer żball, kapitlu 58. L-istess aħna. Illum nemmen jiena, jekk bniedem qed jitlob sempliċiment biex jitlob, biex forsi semgħu xi ħadd, Jew biex ma tniggżux il-kuxjenza, hemmhekk ukoll qiegħed tiddiżonora l-isem ta' Alla. Ejja nħarsu fl-Ewwel Korintin, Kapitlu ħdax. U hawnhekk għandna eżempju sabiħ ta' Pawlu l-appostlu qed jurina xi tfisser mhux l-oġġett imma l-ħsieb warajh. Araw, l-Ewwel Korintin Kapitlu ħdax, vers 23 jgħid hekk, Għax jien ħadt mingħand il-Mulej dak li jien ukoll tajtkom, li l-Mulej Ġesù, f'dak l-istess lejl li kien ittradut, ħa l-ħobż, u wara li għadd il-ħajr, qasmu u qal, Ħudu kulu, dan hu ġismi li hu maqsum għalikom. Agħmlu dan f'tifkira tiegħi. Hekk ukoll qabad il-kalċi, wara li kiel, u qal, Dal-kalċi hu r-rabta l-ġdida f'demmi. Agħmlu dan, kull darba li tixorbuh, f'tifkira tiegħi. Għax kull darba li tieklu dal-ħobż u tixorbu dal-kalċi tħabbru mewt il-Mulej sakemm jiġi. Għalhekk, kull min jiekol dal-ħobż u jixrob dal-kalċi tal-Mulej mhux kif jixraq, ikun ħati tal-ġisem u d-demm tal-Mulej. Iżda ħa jagħrbel il-bniedem lilu nnifsu u mbagħad ħa jiekol minn dak il-ħobż u jixrob minn dak il-kalċi, għax min jiekol u jixrob mhux kif jixraq, Jiekol u jixrob kundanna għalih innifsu billi ma jagħrafx ġisem il-Mulej. Jiġifieri, jiena ngħidilkom anke il-mod ta' kif inżommu t-tradizzjonijiet tagħna, is-superstizzjonijiet tagħna, kollha qegħdin hemmhekk u qed mhumiex jagħtu unur lil Alla kif jistħoqqlu. Ħaġa oħra li nużaw lill-isem t'Alla ħażin aħna biex iżda nintimidaw lil ħaddieħor jew biex naqblu ma' dak li qed ngħid jiena għax Alla qalli hekk. Illum saret moda li xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek għax Alla qalli U tgħid inti, Alla qallek u Alla ħa jgħidlek affarijiet li huma kontra l-Kelma tiegħu. Jiġifieri ma nużawx l-isem t'Alla biex nimbuttaw u ngħollu lilna nfusna. Fil-passat l-isem t'Alla ntuża għal ħafna affarijiet, pereżempju l-iskjavitù fl-Amerika. Dawk li kienu jemmnu fl-iskjavitù kienu jużaw il-Bibbja biex jgħidu ara, Alla ma kkundannahx l-iskjavitù. In-Nazzi fil-Ġermanja wkoll użaw il-Alla biex inaddfu ħalli jkun hawn dinja aħjar. Apartheid f'South Africa. L-avvanz tar-reliġjon, u ifhmuni sew hawnhekk, l-avvanz tar-reliġjon, mhux l-avvanz ta' Musulmani, tal-Kristjani, tal-Buddisti, ir-reliġjon, kulħadd juża l-isem t'Alla biex iħaxxen butu. Il-Kristjani fi żmien telqu mill-Ewropa u marru jokkupaw ħafna postijiet madwar id-dinja, l-Amerika, l-Awstralja, l-Indja u postijiet oħra, għalfejn? F'isem Alla. biex suppost iwasslu r-reliġjon u lin-nies ġagħluhom li jsiru Kristjani. Il-Musulmani għamlu l-istess. Jiġifieri mhux ir-reliġjon, għalfejn? Ir-reliġjon hu xi ħaġa li hija tal-bniedem, mhux ta' Alla. Alla m'għandux reliġjon, Alla relazzjoni għandu. U kemm gwerer saru f'isem Alla, u l-Inkwiżizzjoni f'isem Alla, u l-Crusades f'isem Alla, u kemm saru affarijiet, u kollha jsiru f'isem Alla. Dik hija għalija xi ħaġa fejn qed nuża l-isem t'Alla ħażin. Mela kif jiena Sa naqbad l-isem t'Alla u nużah sew. Ovvjament irrid noqgħod attent u nkun selettiv fil-kliem tiegħi, speċjalment meta qed nuża affarijiet, ħa ngħidilhom hekk, affarijiet sagri. Irridu noqogħdu attent mhux biss biex ma nidgħux, Aħna forsi li qegħdin hawnhekk, nħares lejkom, qatt ma smajtkom tidgħu, imma, jiġifieri mhux qed nipprietka lilkom għax tidgħu. Forsi min qed jismagħni fuq il-kamera bħalissa, fuq il-Facebook jew xi jew qed jara r-recording, forsi qed iħossu qed jgħid, Għalija qed jgħid? U x'nista' nagħmel biex ma nibqax nidgħi? Issa ngħidlek, tibżax. Imma Aħna ħafna drabi ma nidgħux fis-sens li nużaw l-isem t'Alla ħażin fil-kliem, imma xorta nagħmlu affarijiet li lil Alla ma jiħux pjaċir bihom u li qed nagħmluhom f'ismu. Okej, jiġifieri noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti wkoll ma nużawx kliem li l-bniedem biddel biex jagħmilhom daqsxejn aħjar. Jien naf bl-Ingliż, per eżempju, tgħid gosh, gee, hemm ħafna kliem li aħna nużaw li ma nindunawx li hemm Alla. Bil-Malti għandna ħafna kliem li hemm Alla fih u tiġix tgħid li nużawhom ħafna drabi mingħajr ma veru naħsbu f'Alla. Ġej għada, jekk Alla jrid, U niggarantilek jiena li kull min jgħidha mhux veru qed jaħseb u jgħid jekk Alla jrid, imma aħna dik hija l-espressjoni tagħna, dik ngħidu, eh? Jew illa imnalla ġejtna! U kemm naħsbu f'Alla imma meta qed ngħiduhom dawn il-kliem? F'ħajja t'Alla! Alla ħares! U l-ħin kollu sejrin biha. Kieku qed nużawhom b'mod sew, reverend, iva, tajjeb, imma ħafna drabi ma nużawhomx hekk. Nużawhom biss bħala espressjoni. Ġifieri, veru li ma nidhawx, aħna li qegħdin hawn ġew forsi nħossuna, imma xorta nemmen li għandna bżonn noqogħdu attenti kif nużaw l-isem t'Alla. Ħaġa oħra li rridu nagħmlu hija rridu nieqfu stand up for his name. Għal darb'oħra wara l-priedka tal-Ingliż, ġie xi ħadd qal li allura tisma' lil xi ħadd jidgħi twaqqfu? All right, ma rridx naqbad u ngħidlu iva, ma jmurx iwaqqaf lil xi ħadd jtih xi xebgħa, imma U sa ċertu pont, eħ, irridu, hekk, nistgħu, irridu nuru d-disapproval tagħna, u jekk għandek ċans xi ħadd li twaqqfu, qalli, veru, qalli, kien hemm wieħed qalli beda jidgħi, jidgħi, jidgħi, qalli, peress li kien ħabib tiegħi, għedtlu, isma', ma jixraqlekx tara dan il-kliem joħroġ minn fommok, qalli, taf minn jidher ikrah. Qalli, u dar fuqi u qalli, veru, għandek raġun, qalli, ma nafx kif joħroġ dan il-kliem. Ma nafx kif joħroġ. Kif joħroġ dan il-kliem? Kif tista' inti tgħid kif joħroġ dan il-kliem? Timmaġinak qiegħed ma' ommok u missierek u tgħid l-istess affarijiet li tgħid fuq Alla u da lil ommok u missierek? Ma naħsibx jiena. Ma naħsibx. F'tal-Ingliż ma semmejthiex, imma jien missieri kien wieħed minn dawk li kien bil-Malti iqallagħni jitkellem. Għax kull, jekk mhux forsi kull kelma, kull tnejn irid jidgħi. U anke meta qed jidħaq. Dik is-sabiħa. Irrabjat forsi nifhimha, imma qed jidħaq. U xorta irid jidgħi. U għalxejn kont ngħidlu, kien jgħidli għax ma nafx li qed nidgħi. Kont ngħidlu x'ma tafx? Kont ngħidlu meta jkun hawn t-sija s-soru, ma tidgħix. Toqgħod attent. Ħaġa tal-iskantament, ħaġa tal-iskantament. Issa, aħna nafu Alla jieħux pjaċir jew le bil-kliem tagħna. Huwa ċert li bid-dagħa ma jieħux pjaċir. Fl-ittra fil-ktieb ta' Levitiku hemm storja ta' waqt il-gwerra u fil-ġlied kien hemm wieħed li dagħa b'isem il-Mulej, tgħidilna l-Iskrittura. Levitiku kapitlu 24. U ħa naqra minn vers 11. Levitiku kapitlu 24. U bin l-Iżraelita dagħa b'isem il-Mulej, u seħħtu, u ġibuh għand Mosè, u ħallewh fl-għassa sakemm jurihom x'jgħid il-Mulej. U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu, vers 14, Oħorġuh barra mill-kamp lil dak li da, U ħalli dawk li semgħuh iqiegħdu jdejhom fuq rasu. U l-ġemgħa kollha tħaġġru. U int kellem lil ulied Iżrael, għidilhom, Kull min jisħet lil Alla tiegħu, jitgħabba bi dnubu. U min jidgħi b'isem il-Mulej, jagħtuh il-mewt. U tħaġġru l-ġemgħa kollha, kemm il-barrani, kemm il-pajżan. Talli jidgħu b'isem il-Mulej jagħtuh il-mewt. Jiġifieri, veru, illum inħarsu lejn l-Iskrittura u nafu li Alla ma jridx. Aħna wkoll irridu nkunu sinċieri bl-azzjonijiet tagħna, ma nkunux ipokriti. Meta għad inkunu ipokriti u nilgħabuha ta' Kristjani, jiena nemmen ukoll li qed nużaw l-isem t'Alla ħażin. Qed nipprova nidher li jiena Kristjan imma fl-istess ħin ħajti f'ċertu postijiet tirrifletti li jien Kristjan, f'ċertu postijiet u mbagħad free for all, nagħmel li rrid. Jiena wkoll nemmen hemmhekk li m'aħniex nieħdu lil Alla fis-serjetà u qed nużaw ismu ħażin. Jekk jien nissejjaħ Kristjan, jien qed nissejjaħ b'isem Alla. Araw x'qal Pawlu f'Titu kapitlu wieħed. Titlu kapitlu wieħed. Għal min hu safi, kollox hu safi, iżda għal dawk li huma mniġġsin u ma jemmnux, xejn mhu safi, iżda moħħhom u l-kuxjenza tagħhom ukoll imniġġsin. Vers 16, ismgħuha. Jistqarru li jafu 'l Alla, imma l-opri tagħhom jiċħduh, billi huma nies ta' min jobgħodhom, u ma jobdux, u ma jiswew għall-ebda għemil tajjeb. Jiena ngħidlek, dak li temmen int, u dak li tagħmel, huma konsistenti? Li tagħmel jirrifletti? li temmen, kieku jkollhom jarrestawk u jakkużawk li inti Kristjan, sa jsibuk ħati? Dik, araw, daqsxejn. Sa jsibuk ħati li inti Kristjan? Jistgħu jgħidu agħar inti Kristjan għax, għax, jew jgħidu le da mhux Kristjan, tarax, ara kif qed jgħix. Okej? Dik li rridu nħarsu lejha aħna. L-Iskrittura tgħidilna Ġesù, fil-fatt, qal mhux kull min jgħid 'Mulej, Mulej' ħa jmur il-ġenna. Jiġifieri hemm nies li qed jużaw l-isem tal-Mulej u sejrin l-infern. Mela rridu noqogħdu attenti fil-kliem tagħna u noqogħdu attenti wkoll anke bl-azzjoni tagħna. Issa, il-mistoqsija hija Imma jiena li nidgħi. Jiena li meta nirrabja joħorġuli dan il-kliem. X'nista' nagħmel biex ma nagħmilx hekk? Da bħal tas-sigaretti. Ħafna nies ipejpu u meta tkellimhom fuq is-sigaretti jgħidulek, 'O nixtieq naqtagħhom', imma ma jaqtgħuhomx. U da l-istess. Meta titkellem ma' xi ħadd, ġeneralment, se jgħidlek, U nixtieq ma nidgħix imma meta jtellgħuhomli, taqbiżli. Mhux veru, ħafna min-nies hekk, almenu n-nies li nkellem jiena, hekk jgħidu. Ġifieri, mela x'se nagħmlu biex aħna nieqfu minn dan? X'se nagħmlu aħna bħala nazzjon Malti biex nitnaddfu mid-da? Aħna ġejjin hawnhekk, jiena u Silvia fil-karozza, dejjem naqbdu xi diskussjoni jew xi argument, u qed nitkellmu fuq il-liġi, taf inti, il-Gvern għamel liġi ilbes maskla x'teħel fifty Euro. U mbagħad qabdu ma' Fearne għax qal nirrakkomandalkom tilbsu l-maskla. Imissu qal nordnalkom tilbsu l-maskla. Għax fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa hi li inti tilbisha l-maskla mhux biex ma teħilx il-fifty Euro. imma biex tipproteġi lilek u 'l dawk ta' madwarek. Dik hija x-xewqa. Ix-xewqa t'Alla, meta ta l-kmandamenti, eh l-istess kienet, li dak li jkun ma jagħmilx dak li hu ħażin. U jien hawn nitkellmu, Silvia qaltli allura Alla falla għax għax jien għedtilha il-bniedem hekk tagħmillu liġi. jiksirha, għax hekk nafu aħna. Jien mhux se noqgħod ngħid, jew ħa nilbes il-maskla għax ħa nipproteġi lili nnifsi, jew ħa nilbes il-maskla għax imma jekk hemm pulizija ħdejk, ħa tagħmilha żgur. Ma tgħidx, mhux sa nikser il-liġi. Għax inħobb il-liġi, mhux se nikser il-liġi għax nibża' li ninqabad. All right, hemm eċċezzjonijiet, jiġifieri, mhux qed ngħid li kulħadd jaħseb hekk, imma l-maġġoranza tal-bniedem hekk hu. Ilbieraħ rajt film jismu The American Gospel. U dal-grupp ta' Amerikani qalu skużawna dinja li tajnikom vanġelu ħażin. Vanġelu fejn nippritkaw il-moralità Aktar milli xi ħaġa oħra. U dan, issa hawnhekk nixtieq nintroduċi lil Ġesù. Imma kif? Ara, mela, wieħed minnhom qal, Għalfejn nidinbu aħna? Tafu għalfejn nidinbu? Għax inħobbu d-dnub. Għax dak li nagħmlu, jekk qed nagħmel xi ħaġa ħażina, għax inħobbha dik il-ħaġa. Għal ovvja. Dik, that's the only reason. Għalhekk biss. Aħna nidinbu għax inħobbu d-dnub. Issa, imħabba tista' tegħlibha biss mhux b'liġi. Għax jekk hemm xi ħaġa tħobbha, il-liġi mhux sa żżommok għal ħaġa waħda hemm li ħa tibdilha, imħabba ikbar. Jekk issib imħabba ikbar, dik ħa twarrabha. Jekk jien għandi pupa mkissra, imma l-unika pupa li għandi, ħa nħobbha. Imma jekk xi ħadd itini oħra isbaħ, eh, sa warrabha u ħa nżomm l-isbaħ. Alla tant ħabb lill-bniedem li bagħat lil Sidna Ġesù Kristu biex imut fuq is-selib għalina. Trid tieqaf tuża l-isem t'Alla ħażin? L-unika mod kif bniedem kapaċi jieqaf mhuwiex li tgħidlu, Hemm kmandament. Mhuwiex li tgħidlu, Jekk tidgħi fil-pubbliku ħa teħel multa għax fil-fatt f'Malta teħel multa suppost jekk tidgħi fil-pubbliku. Le. L-unika mod kif bniedem sa jobdi lil Alla huwa billi jagħraf lil Ġesù u l-imħabba tiegħu, idaħħlu f'ħajtu, u dik l-imħabba sa tgħinek li ma tiħux ismu fil-batal jew fil-vojt. Bija xejn ta' mhux sa jgħinek. Tista' mhux tipprova u tista' mhux tipprova titgdem ilsienek u tista' għax hekk ma tinbidilx minn ġewwa, Ħa jibqgħu ħerġin dak il-kliem. Ġesù taf x'qal? Mill-fomm joħroġ dak li hemm fil-qalb. Mela l-importanti huwa li tbattal qalbek mill-imħabba għad-dnub u timla qalbek bl-imħabba ta' Alla. U meta tagħmel hekk inti, eħe, imbagħad waħdek ma tibqax tuża kliem ħażin, waħdek ħa tagħmel ħiltek biex inti lil Alla togħġbu. Pietru qal, u semma l-isem, qal m'hemm ebda isem ieħor taħt is-sema li bih nistgħu insalvaw. Aħna kultant il-Vanġelu ma nippritkawx sew, iktar nippritkaw x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel, milli sempliċiment nibagħtuk għand Kristu. U ngħidulek, mur għand Kristu. Emmen fih. Emmen, aċċetta l-imħabba tal-Missier li bat lil Kristu. U kif tagħmel hekk? Hemmhekk ħajtek ħadd inbidel, hemmhekk ħadd tkun tista' taqta' il-kliem ħażin, hemmhekk ħadd tkun tista' tgħid jiena ħa ngħix ħajja li tonora lil Alla u mhux toħodlu, imma tagħtih, hemmhekk jiena nkun verament qed nemmen fl-isem t'Alla, hemmhekk inkun verament qed nonora lil Alla. Ma tibżax. Kif taqbad tonora lil Alla, kif taqbad tħobbu u tħalli l-imħabba tiegħu tfur minnek, int tieqaf tidgħi. U xejn mhu sa jgħinek ħlief Ġesù f'ħajtek. Dik hija l-risposta li nista' nagħti. Għax bis-saħħa tagħna bħala bnedmin m'aħniex aħna ħa nkunu kapaċi. L-Iskrittura tagħmilha ċara li ħadd minna mhu kapaċi jsalva lilu nnifsu. Huwa biss permezz tad-demm ta' Sidna Ġesù Kristu. Xi ħadd qal li meta bniedem jagħti d-demm, isalva tliet ħajjiet. Ġesù ta demmu u salva mhux tliet ħajjiet, ħafna. U mhux hekk biss, għadu jsalva llum u għadu jrid isalva lilek jekk inti ma tafux. Qed jistenniek, mur għandu u tgħidlu aħfirli, aħfirli ta' kull m'għamilt, idħol f'ħajti u imlini b'imħabbek, b'imħabbtek ħalli tbattal minni l-imħabba għad-dnub. Dak l-unika mod. L-ebda mod ieħor minti sa tirnexxi. Aħna, naf jiena, għax jiena bniedem bħalkom, li kontinwament rrid immur għand Ġesù. U għalhekk rajna fl-ittra ta' Ġwanni, Jekk tgħidu li ma tibdinbux, giddibin intom. Imma għal nafuk, mhux jien qed ngħidha di, Ġwanni, eh, hekk tgħidu li intom ma tibdinbux, giddibin. Imma għandna avukat li hu fidilu ġust u jaħfrilna dnubietna. U fl-Ittra ta' Ġwanni rajniha kemm-il darba, Jekk tħobbuni, żommu l-kmandamenti tiegħi. Mhux jekk tibżgħu minni, żommu l-kmandamenti tiegħi. Mhux biex ma nitfakomx l-infern, żommu l-kmandamenti tiegħi. Imma l-imħabba lejn Alla ħa tgħinna nżommu mhux biss dan il-kmandament għadda, imma wkoll il-kmandamenti kollha li jeżistu bit-Testment il-Ġdid. Ħa nonqsu? Dażgur li ħa nonqsu. Dażgur. Da jien naf jekk aħna nqabblu lilna nfusna minn strument, għandna Mark u Ġina se tarawhom hawnhekk jitilgħu jdoqqu l-kiterra. Kemm-il darba tittuna l-kiterra, Mark? Ngħidlek. Eh? Kull darba li kull darba qabel iddoqq tiċċekkja x tonat, hux veru? Ma tistax tħalliha. Jien niftakar fi żmien, ħafna żmien ilu, meta xtrajt kiterra u qbadt indoqq il-kiterra, qatt ma kelli widna għall-mużika. U kont indoqq u addio t-tuning, sakemm darba ġie, ma nafx tiftakruhx, xi wħud minnkom forsi tiftakru l-isem David Flanders. U għalli, kif samani jisajr, kitara, għalli Edwin, għalli dik il-kitara għandha bżonn tuning. U għamil li t-nejnek, u bat il-lat kem differenza, kem ġiet sabiħa. U niftakar, meta id-darba ta' wara li ġi, ġabli dak iż-żmien kienet kaxxa daqshekk. U kont nagħmilha qudiem il-kitara u noqgħod ding ding bil-labra biex nittjuna. Għax qatt ma stajt nittjunja b'widnejja. Imma u aħna l-istess, ta? Aħna l-istess. Bħal pjanu, kultant irridu niġu tunati. Issa, kiterra tittir tuna kważi kull darba li tużaha. Pjanu, darba kultant. Ġifieri mhux kulħadd xorta fid-dinja, lanqas. Imma hawn minna aħna kiterra u rridu tuning every day. Anka t-temp jaffettwa. Kiterra anka t-temp jaffettwa. Sħana jew kesħa taffettwa. Jekk ikun hemm l-umdità taffettwa. U biċċiet minna hekk magħmulin. U biċċiet minna qisna pjanu. Kultant għandna bżonn tuning. Imma rriduha dik. Xejn ma ngħidlek jien. Nagħlaq billi nerġa' nappella għalik. Aċċetta l-imħabba ta' Alla, għax dak li huwa importanti. Aċċetta lil Ġesù bħala l-Mulej u s-Salvatur f'ħajtek u tara kif il-kmandamenti, bħalma tgħidilna l-Iskrittura, ma jibqgħux tqal. Għalfejn? Għax tkun tħobb xi ħaġa oħra iktar minnhom. Dik li trid tagħmel, dik li trid tagħmel, xejn u aktar minn hekk. Ejja nitolbu. Missier, aħna nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek, nirringrazzjawk li minkejja eh, li aħna, minkejja li aħna nies li naqaw u nikstru l-liġi, inti ħabbejtna u bat lil ibnek Ġesu din id-dinja biex imut għalina. Nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk li aħna llum dak li nagħmlu ma nagħmluhx biex inti ddaħħalna l-ġenna, ma nagħmluhx biex insalvaw, ma nagħmluhx biex ikollna l-punti miegħek, iżda nagħmluh għax inħobbuk. Għinna Mulej, ħalli nħobbuk bil-mħabba li inti ħabbejtna biha. Int tajt ħajtek. Għinna ħalli aħna nagħtu ħajjitna lilek ukoll. Nitlob dan f'isem s-Sid Ġesù Kristu. Amen.
Nqumu bil-wifqa, nkantaw l-ħaranja flimkien. U lajtina l-kuraġġ biex l-onaraw l-isem tiegħek mulej. Ġesu, inti vera risposta għal problemi għal problemi tad-dinja kollha. Ejja nkantaw flimkien. Nitlaq kollox jien.